take charge of your life kusvika palevel yekuti hauzotsvaga medication so zvofanana nekurarama uri mukristu uri muna mwari une zvaunotarisira kuti mwari vakuitire muupenyu izvokwadi mwari zvakanaka vane tarisiro muna mwari but chakanakisa ndechekuziva kuti uve paright platform yekuti ugone kunyatsobatsirika kana kuti uve neaccess to the help of the power of God to flow in your life. Jesu une simba zhinji, waiva nesimba zhinji, but Bible rine parinopupura a negative testimony to him richiti iro he did not do mighty works in gallery because of their unbelief. Haana kuita zvizhinji zvakakura kugaririya nekuda kwematendero kana kuti magamuchiriro avaimiita. Zvorati kugamuchira bedzi, kutenda uye nekuziva. It's a platform inoita kuti ugowana a certain dimension or certain level of power kuti riflow muupenyu hwako. ndokunga vanoita zvemagetsi vanzwisa kuti kune chinhu chinonzi insulator insulator irabha rabha inodhina the flow of the current of electricity kureva kuti ukava nerabha nyangwe paine pawa remagetsi wakabata an insulator rinodhinaya the flow so character yemunhu sometimes can be an insulator that can deny the power of god or the blessing of god or the favor of god to flow towards his life dambudziko riripo but kana paine insulator magetsi haagone kuflowa haagone kufamba kusvika tawana waya kwadzo dzinotakura moto wemagetsi so the same with the things of god mwari vane simba mwari ndimwari vamasimba ose vanogona but unogona kushama kuti indamu upenyu hwangu havandigonere zvinotaurwa izvi Pane nyaya dzinoda kudzidzwa nezvinoda kuitwa to allow the flow of the power of God to flow through your life. Murume anonzi Moses wasvika pane rimwe gwenzi so raipfuta so Mwari ndokubva wamuti bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Zvoreva kuti he was already on the holy ground but why later this principle to take off his shoes to partake the blessing of that environment. Ari panzvimbo kwayo but pane zvinoda kuitwa kuti upenyu huendeke zvakanaka for example maastronauts vanhu vakaana neil armstrong vakamboenda kumunhu chavakaita ndechekuti chido vanacho kwavanoda kuenda ibreakthrough hombe pasi rese but vakatanga vadesigna masuits hembe zvipfeko zvinoita kuti vanogara ikoko varegere kukanganiswa neenvironment why nekuti environment iyo yakasiyana neearth Earth ine simba rimwe rinonzi gravity rinodzora zvinhu. Ikoko hakuna. Ikoko mweya wekufema nekudii? Oxygen haiko nekuti oxygen yedu tinoitora kumiti. Ikoko hakuna. Kureva kuti vakatakura a suit, vakatakura a bag rine oxygen, vari kuda kunoadapta kunogara musystem kuti igone kuvachengeta iregere kuvauraya. Vanofanirwa kumaintaina nekudesigner a suit inovapa life vari munzvimbo isingape life. Ukaenda wakadai so kumunhu kumwedzi unosvika uchifa. Why? Nokuti unenge usina oxygen yawatakura, hauna zvipfeko zvinokutendera kurarama muenvironment iyoyo. Zvikafanana na sea diver paanopinda mvura, munhu haafeme mumvura but sea diver anofema mvura nezvikonzero zvekuti une zvaanopfeka une zvaanotakura a tank reoxygen raanenge ainaro rinomutendera kunosurviva muenvironment isingasurvive munhu zvoreva kuti ukama hwemunhu namwari panofanirwa kucreatwa an environment inokonzera the flow of the power or the flow of the blessing of god to humankind vabereki vese muri pano mune mhuri dzenyu ende vana venyu munovada but kana mwana wenyu for example ndograde three anzi apasa kuchikoro une zvinhu zvaunomuitira kwete nekuti ndozvese zvaunoda kuita but unokontrorwa nezera rake zvikuru sei kwada kumupa iri mari haugone kumupa kana 1000 years ayo unogona mupawo kana 5 bond kana 10 bond une rudo rudo rwako harisi rwe 10 bond rudo rwako rwakakura pachinoita kuti uchimupa 10 bond izera agona but izera rake rinolimita amount ingabatwe muupenyu hwake achipiwa izi blessing Izvozvo munyika dzemuya mukunamata Mwari zviriko kuti zera rako ndozvauri kuwana kwete nyasha dzake. Nyasha dzake izhinji but dzinokamurwa nekuda kwezera uye nekutenda uye nekuziva kuri mauri. Chimwe chinhu chakaitwa naMwari kubva kumubhuku yaGenesis 2 is good to read. Genesis 2 pavhesi ya 5

Kusati kwasikwa munhu ane mutumbi wenyama nokuti man was already created not yet formed. A formed man is the man of flesh anoita basa mugarden. A created man was a spirit being. Saka Bible rati Mwari havana kutendera kuti mukure miti mugarden nechikonzero chokuti kwakusina munhu Kunoita take care of the garden kunati caring ability inogona kukulimita zvida mwari vanotoda kuti muve nezvirimwa zviri mugarden but nokuti hamuna a caretaker munhu anomaintaina the garden why nokuti chinoita kuti rive garden imaintenance Garden reHarare igarden nokuti vekanzuru vanoenda vachicheka loni vachicheka heji vachimentena vakangoenda pastrike for two months rinoita sango reharare original plan garden pakashaya caretaker sango ende kana rava sango it became a dangerous place to go kunobirwa munhu kunopondwa munhu kunorepwa vanhu kunoitika isango reharare izvo zvinosvika vanhu vavari dzazambia vachitandara vachidya zvavari kudya nekuda kwekuti kune ari kumentena akaignowa musango hamutandariki unorumwa nenyoka zvoreva kuti original plan yamwari towards the garden of eden ndeyekuti rive garden kwete sango saka chatadzisa mvura kunaya there was no man to till the ground or to work in the garden kunoti panga pasina a manager who can manage or take care of the garden so imwe effect inodzivisa kana kuti yakabloka upenyu hwako kugamuchira zvinhu zvino kubva kuna mwari the management ability of the blessing that is coming is not yet there the need is there the ability to manage is not there aunoziva kuti munhu wese anoda mari zhinji But hasi wese achawana zhinji akaishandisa zvakanaka. Why? Nokuti zhinji ikaenda pakaipa inogona kumuuraya. Tine mukomana wataishanda naye kuindustry isusu taiti tikangotambira manda anga asingauye taitozoti anenge arorwa kubhawa because akatambira anoita rafu anonzi vanhu kuti amushaya musenze marovha evanhu zite mari dzedu aitorohwa chete kunati mari yaimurovesa vamwe vachivaka dzimba iye ichimurovesa Vamwe vaiti vakatambira vaenda kunovaka, vamwe vakatambira unoona vabereki vavo, vamwe vakatambira ochengeta mhuri dzavo, iye akatambira orowa. Isalari iyo ikurovesa munhu iri suppose kubuilda upenyu hwake iri kusemurisa kumeso. Haana that management ability and the type iyoyo tikada kuita strike pakambani kuti mari ishoma andopopotawo haagoni kuishandisa but achiri tokuda imo zhinji anotokuputoti mari ishoma munhu asina musoro haarambidzwe kustrika anotopopota kuti ngaiwedzere ngaiwedze pashoma iyoyo hapana iripo yacho ari kutoita maproblems nayo so management ability or the ability to control or to take care ine nyaya saka so, uchiona pana ndiri kudirika mwana kadiki kumahubwe ndaizviti baba andabvira ndabereka chido chiripo title iripo mukadzi naanditori naye kumahumbu zvitomira mira sababa wacho zvishuwa but amari zao dzaana kubuda chikonzero mwana haafanirwe kuva nemwana why nokuti kuva mubereki iability to take care of your family Sachoona to be a father nekuva murume zvinhu two zvakasiyana. Varume vakawanda ana father vashoma. That's why mukadzi weSamaria paakabvunzwa naJesu patsime kuti pavarume apa haufa iye anga asiya mumwe murume kumba uko zvikanzi naiye handina zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti pane ari kumba Why? Nekuti mubvunzo wakabvunzwa naJesu haana kuti men, akati go and call your husband. Husband na men zvakasiyana. Men yakainga entertainment, husband yakainga responsibility. Saka meno mukati mamen ari unozoda unotoda kuenda kwasviba because une zvaunenge uchitaimira panguva idzodzo apa haudi kubvunzwa dzimwe nyaya ndokubvunzwa kuti sauti yadii vana vazodai a ah, uda kusvika kwati tsvatsva usvikana paprogramu dzako because uri man ifather anosvika kugara pasi umbokurukura wamboonesana kuti upenyu hwekufamba semhuri yedu yazodii but man kumateni anenge achipinda svikirana neprogramu dzake urara zvake so mukadzi ipo akanzi enda unoshedza your husband akati husband handina but man iriko Pajambe papa. So chichi blockage haisi kudenga blockage inesu kunoku. The ability to manage the blessing sometimes haipo. Tarisa behavior yako ne character yako pazvishoma zviripo. Ende tarisiro yako nezvishuwo zvako ndizvo tidai zvawedzewo. Anowedzera wacho ane rudo zvototi kumanyimira wari kuitwa rudo kwete kumakwa. Mwari anokuda zvisingaiti saka usina zvimwe zvinhu. And statement yacho inobhowa ka kuti kushaya kwese uku ndiMwari kuti eh haasi Satani. Mwari ane rudo, mubereki ane rudo. Isu kumba tine kamfana katinako kane gore ne six months kana tichidya sadza nefish hatikape nokuti tokada. kanofira mulakto imomo unodiwa zvekuti unenge wakabroka sazvino satana chikunyepera kuti mwari akuda una chinhu udiwo unotoziikanwa mwari anoziva unoona kutsotsa vanhu kana mupuri anogona kunyepa ishe mukandipa zvakati noda kuzodai mwari asata iwewe iwewe kuchengeta derera iwewe kachi iwe uda tochengetwawo Ndoriderera pachako mafungiro unochengeta dzirimwe so kune rudo rwekuti zvinhu zvako hazvifambe zvauri kushuvira nekunamatira hazviite wai nekuti mwari vanokuda ini kare ndaifungidzira kuti the devil kana achataka vanhu anonge ataka through poverty ndakazodiscover kuti sometimes kune imwe attack yekuti unotopiwa something kuti ukuwadzwe vanhu mugadheni chakaita kuti vadzingwe vanga vadya satani haana kuunza vhangeri renzara akaunza rinogutisa munodzingwa makaguta there are times yekuti the devil akada kukwataka unononzwa unonotsoguta mukuda mugadheni inofa yakarodha vanhu havana kudzingwa mugadheni because of hunger vakadzingwa nekuti vanga vadya and akaparidza rekuti vadye is the devil saka pamwe pacho the devil is also a giver kusvika patime yekuti paakaedza Jesu akati pfugama undinamate ndinokupa satani anopa ukabvunza kuti anongounza nhamo chete pamwe pacho kune vanhu vakatorambana ka izvezvi kwete nekuti zvinhu asi kufamba mushe inyaya yekuti murume akapromota ane mari iri nani saka akachinja zvinhu zvese ubva azochinja mukadzi akatanga nezvinhu Wanoti haa zvese ndachinja but ichi hachisati timu yekumhondoro yada kuchinjwa vakutora dzetonasi handiporofite but ndikutokubata handikukubata ndikunyatsodzvinzwa masikiro ako anotoda kuti kuchida anondikuwadza haisi yese ataki inouya nekuda kwekuti pane zviri kunetsa pamwe pacho inouya panouya zvakanaka kuti pave nezvinonetsa Saka hapasi pese paune dambudziko nekushaya paunoti Mwari havasi kundida. Pamwe ndokunyanyodewa kwaita kuti usabate zvinhu izvozvo, nokuti ukazvibata ubatike. Jesu kuti ave nevadzidzi vake vekutanga, chakaitika ndechekuti ana Peter, Luke 5, zvanzi vakaita usiku hwese vasina kubata. Jesu asvika ndokubva akumbira bota raparidza ari bota raPeter. Apedza ndopaakazodana ana Peter. Uri kuona panotangira nyaya, vakasabata vanozobatwa. Kuti Jesu dai akasvika vabata igona svika vaenda. Saka pane kumwe kusabata kunoita kuti uzobatika. Saka uchiona pamwe uri kubatika pano nokuti pane dzawapotsa kubata. Amene ah, wandaa kukuvadza futi. Woza wonzomira mira kaya. Pane kwawangonyudzwawo saka kwakuri fresh. Ndio mabatiro atakuita. Aunoti dai zvafamba dai uchiri mutaundere kwenu. ndaitopura nokuchibvunza kuti ko noizi ndeyeipo pasera saka kumwe kusabata kwakanaka unobatwa ana pita havana kudzibata woe ndokubva vazobatwa flow yeblessing kazhinji tine tichingoti pana satani ari kundirwisa i know the devil anorwisa vanhu but the truth is the devil is lesser kana une faith because with faith wese ane kutenda Uri muclass yaMwari nokuti with God nothing is impossible and Mwari unopareta muremu yefaith. Witchcraft iri lesser than faith nokuti ukaroyiwa ukatenda muna Kristu kuda kunamatira zvinopera but ukasanamata hazvipere nokuti unofanira kunamata. So flow yeblessing kuupenyu hwevanhu haisi nyangoti woenda kuchechi opiwa oiri wozora woti oiri yeblessing zvinhu zvichaita I, I know anointing iriko inoshanda but mota isina engine ikaiswa full tank haifambi mota isina engine ikawana full tank kana 5 kilometers haidhonzi ine full tank why mafuta aapo but the engine is not there so chinonzi engine pamunhu is the mind Saka Psalms 23 ichiti akazodza musoro wangu, vanga vasingarevi uyu, vaireva idea, knowledge. Vakazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka, mukombe ndozvaunobata. Saka Mwari vanozodza idea, vanokupa knowledge and anointed mind to do things. Saka engine kana pasina, ukazora oiri yako hazviflowe, unopedzisira wachinja chechi. But I always tell you kuti wese wanoona achinja chechi anoenda nebhaibheri raaishandisa kwaakabuda andoziva kuti rinotaura shuwa ndenharo zvangu but ndiro harichinje bhaibheri harichinje machechi anongochinjwa zvavo nevanhu He did not do might works there because of their unbelief. If testimony is negative, in your Jesus, wamasimba ose but anonzi haana kuita zvizhinji iye ari muzhinji zvoreva kuti kune chinolimita the flow kune chinolimita the size kune chinolimita the kind of blessing inofanirwa kunge ichibata paupenyu hwemunhu so chataona kugallery zvanzi because of their unbelief mukusatenda kwavo why nokuti vane maziviro avanomuita kwete kusaziva vaimuziva semwana wamariya najosefa nokuti akakura mumba mamariya najosefa Iyoyo knowledge iri natural ikakonzera kuti vatadze kubata chiri supernatural. Saka choenda zvinoita sekunge munhu waMwari akabva kune imwe nyika akati akurusedi muno panoita mamiracles akawanda kudarika vemuno sati chifunza kuti vekunze kundowana man of God. Inhau yekuti ukangoziva munatural unoita a blockage musupernatural une dzimwe nyaya dzekuti unotoziva kuti anorwa nemukadzi kuparidza wake but anorwa nemukadzi kwanitogara musosaiti kune vanhu tinotoziikana kunzi haatsana anotoroja kaiva kuparidza ye but anaipa knowledge iri munatural inenge inoresista the flow of the supernatural he did not do might works there kugaliri ndokupi kumaraini kwake kureva kuti pane espirit yekungoziva kuti haa ndewedu anogara padhena ana bhuti vake tovaziva tete vake tovaziva saka ndewedu iyoyo knowledge ikakonzera kuti aregere kuita zvikuru zvemweya vaimuziva semwana wamariya najosefa kamwe yake kungojaira kuti that's what moses paaiva kugwenzi anga asina kudanwa ukaverenga zvakanaka rinoti moses wakaona pagwenzi pachipfuta chikava chishamiso kuti gwenzi harisi kupera ndokubva vati i need to go close kuti ndonoona anga asina kudanwa paakatosvika padhuze ndopaakanzi moses moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri itsvene kuda kuti haana kudanwa akatomiswa achiuya Chinoita kuti amiswe audzwa kuti nzvimbo yauri ichene is already in that place but denga rinoziva kuti tikasamisa achapedzisira abata moto wacho kuti moto werudzi usingapise chinhu haupise so there are times yekuti when you are too close you can miss it kana iri nguva yechando kana uri pamba penyu ukatarisa kumakomo so unoona kuine mhute ukatravhela kuenda kumakomo ukatarisa dzimba dzenyu haudzione kune mhute but mhute kana uinewe hauoneki zvakafanana nemumereji chaivo saka bhaibheri richiti varume dai vakadzi venyu nokuti akava wako kuda kunotonetsa ukatoona watoda wako wanamata nokuti zvirimo hazvisi nyore kuda wako ngatipupurei varume kandindega here hazviri nyore here kuda wako dai zviri nyore zvainyorwa Zvaingonzi iri obvious ngoma ndiyo ndiyo but zvinotozivikanwa kuti toda vevamwe zvozivikanwa koko wona panzi idai varume idai vakadzi venyu dai pakangonzi idai vakadzi mai mai mai mai pasina kuiswa venyu dai tiri pamahwani Dai toparidza kuti imwe timu yakandimirira pasera. Zviro zvo zvirimo kuti dai vakadzi. Pakazonzi wenyu ndopane kunamata kwese. Ndopane mahwanese. So there is a limit. Kune chino limiter the flow. Kana kuri kumagetsi kune rubber, rubber is an insulator. Yekuti even power riripo but kana upaine rubber pakati une chino resist the flow of the power. So simba raMwari rine maprinciples nemalaws ekuti rinoflowa sei. Do you know kuti vanhu vazhinji vaibata Jesu kusvika paya umwe mukadzi akabata mukumbiri wanzi yake ndokubva aporeswa. Chakaita kuti mukadzi abate with a difference areceive power. Akauya achitaura ega by faith kuti ndikabata mukumbiri wake ndinobati akauya by faith not by problem but by faith. Anga ane problem but chakamudriver ifaith not the problem. nokuti vazhinji vaimubata ende jesu haana kuti simba rangu riri kubuda ndiri kubatwa akati simba rangu rabuda pane andibata muenvironment yaari kubatwa nevazhinji which means akauya neatouch with the difference what was the difference she came by faith Faith in environment yauno creator to receive the power of God to change your life. Vazhinji vaitomubata hakuna simba rakabuda kusvika uyu abata. Jesu akati pane andibata ndanzwa simba richibuda. Zvoda kuti kune a touch inoconnecta to power kogoita an ordinary touch iri powerless. Amushona ana Judhasi vaiswera vese ari mudzidzi wake vaitombobatana but hapana chakaitika. Wakazongoita suicide mukomana achibata murume anonzi life anonzi resurrection but rufu rwake suicide but kune vakabata dambudziko ravo rikapera but vanga vakacreata an environment inoita allow the power to flow iyi haisi nyaya yechechi is a personal thing nokuti ane dambudziko haisi chechi yenyu ndiwe and ari kuda shanduko muupenyu ndiwe the principle inoapplywa newe is not a church thing but it's a kingdom principle yekuti saka shoko richiti ani nani ukaona shoko rakawanza kuti ani nani anotenda rakabvisa machechi rikabvisa zvigaro kuti elder kana mudikoni ukareva ati ani nani anotenda its an open thing to everybody in the kingdom of god the flow of power inolimitwa naman so luke chapter 7 Verse 11 Jesu uri kupinda muguta rinonzi Naini ndokusangana nevamwe mai vakafirwa nemwana wavo. Kofini rakatotakurwa mwana ari kunovigwa. Jesu asvika pasituation iyoyo, zvanzi wakaona mai ava ndokubva ava necompassion netsitsi navo, ndokubva aenda kunotaura namai ava kuti mai nyararai, woman be quiet. Chinoi chiri izvi chaifanirwa kuitwa chatofungidzira kuti mwari anofanira kuita muupenyu hwedu ndo chatiri kupotsa ndaifungidzira kuti jesu unotanga amutsa mwana nokuti mwana akamuka amai havachaparitsirwa nokunzi nyararai nokuti ndo zviri kuvachemeta but jesu anotanga nekunyararidza munhu asati adresa chinochemedza munhu kureva kuti nyaya hombe haisi nhamo ine munhu but munhu wacho ndo nhamo That anoda information anoda kuadreswa so that I create an environment inokonzera the flow of power nokuti kuramba uchichema in the presence of Jesus it's a sign yekuti you don't believe you can bring a change saka mai ava pavakanzi nyararai pavakangonyarara vakacreate an, an atmosphere yekuti she trust my power more than her situation nokuti chinovachemedza chichiripo chaka chavanyararidza chii She understands the ability of Jesus more than her problem. Iyo ndo environment inogadzirwa muupenyu hwako. Uh, I know we love tears so much. But pavhangeri iri manje misodzi yakangonakira kuti Jesu akabva aziva kuti ndovafirwa. Aenda kwavari ndokubva avanyararidza. Kunoti kuchema kuri right but kuramba uchichema hakusi right in his presence. Why? Nekuti kuramba uchichema kunokutadzisa kunzwa ma instructions anozopedza kuchema. Kana Jesu akauya akataura namai avo, kuna amai vakatonyarara vakateerera kuti Jesu ari kudii. nokuti vakaramba vachichema iye achitaura haanzwe saka vanotadzisa dambudziko kugadziriswa nokuti vari kuramba vachichema in africa we trust tears more than knowledge iro shoko richiti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro vanodyara nemisodzi kuda kuti misodzi ichibuda munhu achidyara ndozvazvoreva kwete kuti vanodyara misodzi you don't plant tears but you can still plant in tears instruction iyo it's a demand kumunhu ari kuchema ari saka jesu paanoenda kuna mai akuti mai nyararai ndofunga amai avakachakavapa kunyarara ilevel of understanding nokuti vhangeri nekunyararidzwa panhamo riri common I remember pakashaya mwana wangu shamwari dzangu dzainditi dzotwara anyarara awaida zviitiro handi zvinowanikwa munhu afirwa anonyararidzwa ndokaucha yevanhu vanoenda kunhamo vanonyararidza ari kuchema saka mai ava pavari kunzi najesu nyararai tinoita kuti vanyarare vari kuziva difference yevanhu najesu kuti uyo haasi sahwira wangu ari kunditi nyarara nokuti vanhu vese vangu vachiti kuna mai ava nyararai vaivaperekedza kunoviga mwana wacho vachikunyararidza vachikuperekedza kumakuva bcause hapana unofanira kuti anokunyararidza situation yochinja kwete anokunyararidza mokontinya kunorasa mwana tinomuka chimwe chakatiratswa namaya idirection ina jesu noti bhaibheri rinoti vakasangana pagedhi kuda kuti jesu ari kupinda avari kubuda at least ari kukuti nyarara akafesa this direction Uku kunotaura life, uku kumakuva kunotaura death. Kunoti amai apa vaona Jesu ari in this direction, vari kutoziva kuti uyu message yaataura haindiendese kwandiri kuenda, inondiendesa kwaari kuenda. Yeah. so vakabva vanyarara mwana asati amuka vakabva vanyarara because of understanding the ability and the power of God kureva kuti vakaramba vachichema vacreate an environment yekuti vanoda kuramba vachiparidzirwa situation isati yagadziriswa but vakanyarara vakaparidzirwa vakaita take the instruction jesu achingopedza kuvanyararidza akaenda pane kofi ndokubva aribata ndokubva ataura kune mwana akafa kuti young man rise up Young men rise up ari kutaura nechakafa. Vanhu panhamo vanotaura neafirwa, but Jesu akauya anotaura neboth vafirwa nechakafa chacho, nokuti chakafa hachinzwi, but kana ari Jesu chinokunzwa. Kune situation yekuti ukaedza kutaura nayo iwewe haikunzwe, nokuti uri munhu but ukataura the word of god to that situation inonzwa nokuti izwi rajehovha even miti inonzwa pane nguva yaakataura nemuti vanhu ngavaregere kudya pauri mangwana kuseni vachidarika neipapo ndokubva vaona muti wakaoma muti Haurarame mashoko naturally unorarama environment why kana environment ine mvura kana ukauti woma uome nokuti uri kuwana mvura yakakwana but jesu paakati kumuti hapana achadya kwauri muti wakataridza kuti unoresponda in two dimensions munatural environment kana kuti muspiritual word Jesu vakataura shoko, haana kutora demo kuti temai unotooma achida kuutema tema. Shoko rake rakaita basa ringade kuitwa nedemo racho, nekuti the word of God is like a double edged sword. So akataura kumuti, muti ukaresponda. Zvoreva kuti hakuna situation isika responde to the word of God. But the problem ndeyekuti ari kutaura the word of God is not in him. Ah, vana vasikevha vakaedza kudzinga madhimoni ndokubva varohwa vakabva ipapo vari naked dhimoni rikabuda pachena kuti jesu tomuziva pauro tomuziva ko imi ndimi anani but vakomana ava vataura kuti nezita rajesu anoparidzwa napauro vati vari kutaura jesu chaiye but no result vachitaura jesu chaiye thats why shoko richiti you cast out devils in my name panoti in my name Apa reve using my name. Vanova kuti iwewe you must be in his name yeah. for the name to work for you. Yeah. You cast out devils in my name. Kunzi ini kuva mushoko rake kuva maari kuti rikushandire ndokunge uri maari Oh, I'll give an example. Mupurisa basa rikapera akadza kukusunga wega mukatomuona mazuva ati rakapera unogona kutomuputira mbanje yemugotsi make unoona zvati rakapera chena haana government haimubheke but kana ari musystem is powerful outside the system kana akaedza kuvhundutsira mega munotombaya baya utano zvakapera is not in the system the system ndoinomubheka nekumupa power So you cast out devils in my name. Zvireva kuti you must be in iwewe muzita rake. Muzita rake ndomu the character of Jesus. Muzita rake ndomu kutenda zvaanotaura. Hatishandise zita raJesu, tinoshanda tiri muzita raJesu. Bible rakunoti we are co-workers with him. Hatishandire Mwari, tinoshanda naMwari. nokuti pakushanda naye iwo paunokundikana iye unoisa simba rake iwo ukataura iye anozviratidza nekuita zvinhu but kana uchimushandira panonetsa nokuti you are outside him so jesu waona amai ava akaenda kwavari akanotaura nawo a common gospel Nya, mukadzi nyarara ndorautaurwa nana sahwira yese vakupa nhamo kuti asikana nyararai kani zvinowanikwa asikana nyararai kani but mukadzi aziva kuti nyangwe message iri common there's something different osati atanje kuti vanhu vanoda message imwe inotyisa so unogona kupiwa iri common but pachitsvagwa uncommon faith for things to manifest jesu Pane paanoita kunge haana power. Pane vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu anga ari bofu. Zvanzi vakauya vakamubata ruoko kuna Jesu. Jesu ndokubva amubatawo futi ruoko munhu iyeyo bofu ndokubva afamba naye achibuda muguta. Imagine time yaari kufambwa naye naJesu asingaone and akabatwa ruoko ndozvaanga achiitwa nana bhururu wake kumaraini zvekubatwa maoko jesu ndokubva aita zvinoitwa nana bhururu kunge asina power ombofamba newe ane zvikonzero sei ari kufamba newe Usange usiri kuona iye ane simba rekuti uone. Why? Nokuti munhu wese anoziva kuti zvangu zviri kuita manje manje ane language yaanotaura. Asono munhu munhu unoti zvangu zvikaita mumwe munhu anoita mudumbu. Azvisati zvaita but promise yake ndeyekuti mumwe munhu anotofenda chete. Saka uchiona hazviite mwari anoitira kuti vamwe vasaite mudumbu. Nokuti you are blessed to become a blessing. People hear me very well. The flow of power. Check your life very well. But you shall do that. The flow of power that number one is faith which creates the right environment. Number two, maturity. Une zvinhu zvausingagone kupiwa pazera rako. Kana tikaparidza tikaita crusade vasina mbereko muchawana mbereko pakauya kamwana kamusikana kegrade three kandinamatirewo ishu iyoyo Hatinamate, tinogaudza kuti kura. Munotsvaga satani munhu asati akura. Hapana dhimoni mudiki. Also there are times yekuti udiki hwako pakunamata you think is the devil. You are failing to mature. Why? Because we grow by learning. Uh, even if you are preacher, we don't grow by preaching. We grow by learning. You need to learn. So level yematurity inogona kustopa, inogona kudetermina what comes to you. Why? Nokuti Mwari wedu haasi wekuwesta. That's why even pakaita miracle pakawanda chingwa, pakanzi nhonga zvasara hata zvina basa ndoita imwe miracle haiwa unganotomborova izvozvo zvasara isai mumabhasiketi anochengetedza zvinhu saka pane pambo kuti blessing ikauya pauri nezvauri unorasa pane kuti vanhu vazive mwari vanhu vapone upenyu vanhu huvandidzike it will become a waste management ability can you manage the kind of blessing yauri kuti mwari ndipei nokuti pazvishoma zviripo so far hausi kubatika genesis 2 verse 5 the first famine the first drought mu scripture was not caused by the devil Zvanzi there was no man to till the ground. Saka Mwari havana kunayisa mvura. Saka mugarden hamuna kumera any shrub. Not because of the devil. Because there was no man to take care of the garden. Kurati management ability. Inogona kukoza drought mu life mako. Ukati ndinamatirei ndofunga ndi Satan. Haasi. Imind. Immaturity imaindi isipo yekuziva kuti kana zvauya zvinoitwa sei, zvinobatsirei, zvakananga kupi. Dambudziko revazhinji nderekuti chinhu need iripo, control haipo. Bible ukaona matonyorwa kunzi munhu anofanira kuva neself control, chinhu icho chaunamatirwe, it's a personal decision. ende zvinotaridza futi kuti mune zvinhu zviri mauri zvekuti ukasakontrola unokuwadzwa zvinhu zvako aizve panda dipera self control haukontrolwe naprofeti kana nechurch inonzi self its a personal thing kuda kuti mwari vane zvinhu zvavakaisa mauri zvekuti zvikasakontrolwa newe zvokukuwadzisa kana ukatonamakirwa zvishande zviri under self control kungoziva kuti haiwa hapa nditori bhowa ezvi kundinetsa but haiwa ndiri right izvozvo zvikasa controlwa zvinorwarisa munhu unozati feeling wakapiwa namwari eh! but inoda control yako kwete mweya mutsvene so the blessing

wega unogona kuziva kuti maybe faith iripo zvayo but control kana kuti maturity is not there a mature man akapiwa zvinhu zvine life anoita kuti upenyu hwevamwe huchinjiwo vandudzike a man who is not mature akapiwa zvinhu zvelife anoabhusa nekutotora life yevamwe nekuvauraya kumakuwa uku kune vanhu vakafa nekuti vakabata mari zhinji nyangwe kune vanhu vakafa nekuti vanga vari munhamo kune vakafa nekuti zvava zvafamba Kufamba kwazvo kunokonotendesa umwe. Kaupenyu kakanaka kanogona kutouraya munhu iko kakanaka. Kauri kutonamatira kuti Mwari dai ndaona kaupenyu kakanaka kanogona kutouraya munhu. Saka Mwari vakada kutokuchengeta hakanaki. Unochembera. Kakangonaka pafota udarika. Hazvirere kuti Mwari havadi kuti hwako hunake. Pakungozviverifya kuti aoma I need to improve in this area. Mwari munonzvera moyo ndisimbisei ndigonesei ndipei a management ability yekuziva kuti pfuma yauya iyi yaingawo mhuri yangu kwete kuti kutangisa imwe aizvee inotangwa zve ose pamubati vafudza kuti vanhu vari kuzvibata gamba kutobatwa nemamiriro ezvinhu test of character inongooneka when things are okay kana zvinhu zvisiri right we cannot tell your character at all because pamwe pacho hakusi kuzvibata kubatwa nemamiriro ezvinhu mwari pavakati musadye muchero wemugarden muchero wacho waitoibva ende utori attractive ende uchidyika. Havana kugadzira muti weminzwa voti musadya. Why? Nokuti kana uri weminzwa munhu anotya kubaiwa haadye. Even matimes atiri aya unogona kubvunza kuti munhu ane discipline but ukazviverify anotya hiv kwete mwari unotonzwa vachipromisa kuti ha takahura kare mazuva ano kwaipa ah sakari kwakusina mwari anga ariko but nokuti kwakusina hiv sataingorova Ando bota dzakaura kare haa mazano kwashata. Isai nekuti haatye Mwari anotya zvakauya. Nokuti kare Mwari anga ariko batai mudaro. So there are times yekuti unogona kufunza kuti vanhu kutya Mwari kunamata gamba mamiriro ezvinhu. Saka Mwari wedu manje anotoziva kuti avatsano imari isipo but pakatoipa apa. Mwari anozviziva. You can fool people, you cannot fool God. God knows. Saka kuda kuti ucheme kuna Mwari kuti Mwari, ichochi chamunoziva chirimo ichi chingatobviswa nemi. Ini ndazvipira kuti mundishande. Inzwa, Mwari kuti vakushandire ndokunge vakushanda. Bvunza Adamu. Adamu kuti apihwe mukadzi, Mwari vakatanga vadhila naAdamu asina mukadzi. Vakamubatisa hope huru Vakatora mbabvu yacho vakadzoka vaine mudzimai zvoreva kuti formula yezvimwe zvinhu iriko but problem haudi kuva in his presence kurarama vari kuti vagadzire chinhu chiri missing mulife mavo hakuna munhu asina chinhu zvinhu zvako zviri mauri chakachachacha zvakangoomera ndechekuti mwari vakaviga zvinhu Kwete kuti vaivigira iwewe, aa ndezvako, but vanozvivigirei kuti uregere kutsvaga zvinhu utsvage ivo muridzi wezvinhu. Imagine dai Adam akangoziva kuti formula inogadzira mukadzi imbabvu, apo mbabvu dzakawanda uyo akakunetsa kugadzira umwe unopedzisira usisina mbabvu tofamba kwadai aya mabhebhe ega ega samwari wakati inoda kuitwa tsano wakarara because inokonzeresa kuziva bhesi iwewe manje mukoto woramba uchivhairirwa uchiziva mukoto haudaro samwari vakatonoti weakness yemurume mukadzi saka panyaya yemukadzi zvinogadzirwa tsano vakarara vakangoona chete kuti ndatora apa unosvika sai dress rapere ogadzirwa to new one unosvikira unoona ndikugara ndikabanga chikudai madam vanga munetsa unzati ndaakutogadzira kaizvezvo handidi ujairiro samwana vakati iyi inoitwa munhu akarara because he cannot manage this kana aziva chinhu ichi Saona kuti Mwari paaifamba nevana vaIsraeri even murenje vaigona kuvapa mana for the day. Why? Nokuti munhu akapiwa wemwedzi wese kana kunamata kwacho anenge akuita zverafu rafu. Taona kuti shupa mana zvati ndiri bhoo. But ukarozati ndadya nhasi mangwana pakaipa makatendeka ishe makatendeka. Kwese Mwari ane nzira dzekumentena vanhu vake so. Saka na mari yako upiwa yakawanda stereki unopiwa shoma shoma shoma ikangoenda wani yakawanda Zvakaparara. Haubate zhinji but zhinji unoibatira mushoma shoma shoma shoma shoma shoma shoma. Zvinozikanwa ka kare ka zvaitozikanwa kuti munhu akahwina kana abheja mabhiza akahwina mabhiza haasvika achiudzwa fair. Hapana akambokura mugeneration iyo. Hausvika uchiudzwa kuti mahwina 6 billion. Nekuti izwa level yeurombo hwako nekuzongoudzwa kunzi wamirioneya unogona kufira nyaya iro ah, ini mere choti zvauraya unobvirwa newekure kunge haisi mari yako ipapapa ndozvatotoenda pakuparidza baba nyaya yako chaiyo ndiye rugare neupenyu hwakanakisa pandokutangira kure kuitara ana john ana david kunge hausiriwe because it's a shift inotoda mastages Munosvika mutonzi a ah, uyai kuno masungwa mboizoka 33 uri kwaiti kutya so onzi hande kucentral une mhosva yawaita kuti ushamisika ndasungwa nei otanga kuti kubvunza kuti nyaya kuti ko bro wako iwe akanzi awina lot 2000 Wotoona pabhuru chapo kuti tichine basa anokumbira mari yeshamwari yake tikazomuti yaku pakaipa mubvirei kure mukomana zvinoti mimi pane munhu akupawo 50 dollars oti muchiita mastage iso monozoona kuti aiwa munhu weda right onzi mahwina mari zvinouraya rugare rwakuyaya it once wanga uri too much poverty unofa unotanga kugara nhamo yese yakakutambudza nemadzimari auye ende kana kutoronga because unenge usina zvawakaronga mari inouya usina kuronga yakaipa iyo inokurongera manje inokuudza kuti sarare kumba akueni kubhowa inoronga mari ine maprograms ka inorara kumba uku inenge iri shoma iye ikanyotsowe inokurongera maprograms so kutsvagisa kuti java praise akuridza kupi inokutsvagisa ibaba una basa nazvo ikauya nobauza saka kuti mukomana uridzira kupi unofarira iko inoronga yakangwarisa zvisingaite pachaitori saka bible richiti you cannot save god and money because money pachai katori kagod Inokwikwidza kusvika palevi kuti Mwari atoona kuti threat yangu imani. Ine maprinciples nezvinhu zvayo. But the message today, are you not the one stopping the flow of the blessing in your life? Eh? Nekuti Mwari waunonamatira ndewamasimba ose. is the same yesterday today and forever ability nekugona kwake hazvina kuchinja but inda pako zviita sekunge zvekuya mastages hausina here munhu ane karekta yekugallery yekuti pauri anoita zvishoma vanhu vese vagari muharari muno takakonetwa kulake lake chivero but tikaenda kuimba yemumwe nemumwe pano tinogona kusvika mumba mune 5 liters yemvura kana mugomo wemvura mumwe dhiramu mumwe kana mvura yet tiri connected kulake chinoita kuti mumba mako ndiwane 5 liters yemvura wakakonetwa kulake chiveru chii ndo container riri mumba mako connection haina basa container at the end inokupa maliters kana kumashaya saka izvezvi simba ramwari mauri pamwe iturita pamwe hapana iripo hazvireva kuti mwari wako haana pawa hakuna econtainer rekurisiripa the blessing maybe there is no faith second kings chapter 4 mukadzi akaenda kune munhu wamwari aka ndakasirwa zvikwereti akanzi e go and borrow many vessels akakumbira zvitini zvakwanda akatanga kudurira mafuta bhaibheri rinoti pakapera zvitini iye ndokubva ati kumwana wake ndipe chimwe chitini mwana akati hapasi ana mwari wokurisiva rinomira mufunge mwari ari kunamatwa kumachechi ndiye one But haaite zvakafanana kumachechi kwese nekuti machechi acho haana kufanana pakumuziva nekugamuchira zvaanoita ndo makonteni wamaonda kuti tieda hite zvemamiracles kutopoza cha tazvese zvemamiracles haade ziteji dzemazuva ano eda idaro iri pashoko thats an era nekuti shoko racho nyangwe rakarambidza kuteera mamiracles rinobvumira kuteerwa nawo signs and wonders will follow you Saka takarambidzwa kuita follow signs and wonders but kusateerwa futi nemasigns and wonders hazvibvumirwe nokuti isign yekuti haapo mwari wacho nokuti iye kana aripo signs and wonders will follow that's why i always tell people kuti hakuna kuchechi kusina mamiracles hakuna even dzaunokudza kuti hakuna ariko why nokuti miracles zvainongoreva chishamisa saka ikoko kusina ariko pakuti kudii Kushaya mamiracles muchinamata mwari wemamiracles imiracle chishamiso kutoshaya zvishamiso muchinamata mwari wezvishamiso ndo chimwe chishamiso icho kuropa kwenyu kune minana wafa nemunhu apinda mvura akaregera kutota kazvishamiso wonamata mwari anoita kuti upenyu huchinje wakohoreka imirako unofanira kutopupura kuti but ini anenge ari kunditadza ari kushamisa who is blocking the flow of the blessing in your life satabata saona patoparidza pesa tapedza tozotoda kunamatira tokunamatirai ndine two masuspect Pandiri kuparidza I'm suspecting ignorance saka ndiri kukupa information pandozokunamatira nenda kususpecta Satan saka so far suspect wekutanga ndiwe sandungorova iwe hapana Satan undikurova iwewe chete toparidza vanhu guys ndiparidzire ngirozi vanhu nechirova vanhu why ndiri kususpecta kuti usafamba kuzvinhu zvako pamwe ndiwe ndikazoona kuti aiwa uri right ndozati saka ndisatani ndokunamatira prayer inodzinga satani message inodzinga ignorance saka kana tinotopedza much time tichiisa message nokuti mwari wacho unoti kudii vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo but the level of knowledge ikava increase mulife mako Kune better way to come out of a challenge. Satan takes advantage a lack of knowledge. Why? Because it's the lord of darkness. Wari pakutosika nyika chinja vakatanga kutaura vakati let there be light. Why? Because light is Jesus and Jesus is the word. Kuda kuti haadi kuopareta pasina the word. Unozvada kutsvaga chinhu murima kunonetsa. Unogona kutochishaya chirimo. Rima rinoviga zvinhu. That's why mukadzi akarasirwa necoin mumba Luke 15 verse 8 arasirwa necoin mumba. Chaakatanga kuita hakusi kutsvaga, akabatidza light. Nokuti kutsvaga murima kunobhohwa, kunodya time. Akatanga aisa light and light anaomuratidza coin. Light rakamuratidza muchairo, akatanga kuchaira mumba. Shoko raMwari rikaam life mako hakuratidza success, rinokuratidza zvekuita kuti udiscover success nokuti already iri mauri. Paakabatidza mwenje anobva atora coin akabva aona marara kureva kuti marara anotora advantage yerima. Rima ndisatani, marara ibad character. chakaita kuti atsvaire mumba mamune marara chakaita kuti muite marara mamune rima ende koini rinonzorasika murima imomo mumarara imomo saka laita ridzinge marara saka zvimwe zvacho kana wakadii unofanira kuisa personal decision yekuregera kana tikada kunamatira iwo basa decision pane nyaya mwaka vandiza kuti sinamatira idauregera foto ndati oti satanamata ndemubvunzo pamakatanga kuputa mama namatirwa nani ndandangotanga ndega zvinoitika zvega kaizvi wega unenge chinhu chaune power to do une power not to do it kana wakafunga wega kuti ndoiputa usina kunamatira kuti puta totaura kuputa wega wako ndoibhema unoona kuti ndoisiya indakusiya kuchinetsa iko kutanga uchingotanga zvimwe zvakaribwa mudecision making Marara ari mumba ukabatidza light haaende, chinoenda ari darkness. Kudati shoko raMwari rine zvarinodzinga, but kana radzinga izvozvo une zvaunofanirwa kuita, nokuti marara ari mumba itype yecurrent yemunhu anogara imomo. Ukaenda kumba kwamo unosvika kwakachena, but kwamo kune marara. Marara ari mumba ane chekuita neunhu hwemunhu anogara imomo. Saka tese tine marara. Or marara edu akawanda imomu area umu. Marara kakunditora imomu. Ongo zoti kwese kundiri bho but hey. Pakaipa. Hauna mbonzwa Ephesians achiti mafana kupfeka the belt of truth. Kurati munhu anogona kutaura chokwadi kwese kubva area iyi. Ndinonyepa. Eh. Kunyepa kwese kuri mufoni kuri kutsigira area iyo iyi. Area inonyepa. Saka the belt of truth. Sei bhande richikosha? Nokuti kupfeka nhumbi dzekurwa nadzo. Sei kurwa kwacho kuchifanirwa kusunga bhande kwete kurova enemy nebhande? Bhande rine challenge one harigone kurova enemy ikafa. Rinogona kukuwadzisa iweyo kana usina. Nokuti kana usina bhande paunomhanya sauzi rinodzika. Gona kuti unozvidonhedza. Vazhinji vakadonha mulife Sauzi rikadzika uchimhanya haudi kurohwa neeneni iro pacharo rinokuva enemy saudana rako rinogara rakadzika ndo enemy yako number one yakurova homwe mari yako haina kurova nezvikwambo trouse rakadzika saka unenge uchingodonhera ipapo so ndechingobatisana ndinovarume ndechingobatisana kuti apa pana muroyi apa rerekadzike

You don't have discipline or respect. Why? Not in kune zvinhu zvinozoza kuami kuridza pfuti hakutore 5 days kudzidziswa kubata pfuti woridza so maybe kana awa kungonzwa kuti unobvunza so woisa bara awa watomusocha but inda achita 6 months training training yekuzoridza pfuti ino yekuti unogona kuidzidza after an hour watoridza but vanokupinza pa 6 months

ane discipline isingaite kana ukatomutsika anokuti manitsika bamnini but munhu anguka wanawo ukamutsika noza ndokuisa moto mukombi chaimo munhu apiwa chenji shoma akutana nyaya kubasa muse kwatoshanda pachenji pakoini akutoti amuzotoshanda kupi unozati ashande ikoko uyo ada kukurudzira pachange because discipline yaanoistola mauri ka it will take time kusvika aburitsa futi kudati haingoburitswa unozati ndingoburitswa kwayo tione chapter nemhosva dzayo kungonzi yaka kunongedzerwa vanhu kwete kuridza kunongedzera chaiyo katori kamwe kachapter so so it takes much discipline So kune imwe blessing it's good for you but it can be dangerous to society kana usina discipline. Vanhu vane mari vanogona kumanipulate vamwe vanhu vakaabhusa vanhu. Instead mari yekubuilda society vanogona kutenga vanhu vakarova vanhu nekuti vane mari. Mari yakanaka iyoyo inogona kuita kuti vamwe vanhu vafe wakusponsa vanhu kuti varove vamwe vanhu. Saka izvozvo zvinotariswa maturity yako, discipline yako over the blessing. Man, it's a blessing kama upenyu wako. But are you ready to take control and take charge to do the right thing? Unoramba mukadzi nayo mari. Ikawanda mushe mushe. Unoramba mukadzi. Apa hakusi kuwirirana, hakusi kunzwisana, kuishoma. Ishoma. Kune kuti ikauya wega unotsoona kuti ah, munhu wandinaye step yangu. Kusana muzoona chiti class class class. Ndaisi class yangu. Inokupa class yekuti ukatarisa kana vana vako unenge uchavachinja musendeko. Ende inokudhonzerawo futi kunodiwa nevanhuwo futi vanozviitiwo chii? Class. Kana chirungu unonzwa chakubuda mchana mchana so. Koko chirungu chacho chiri stubborn. Ukaona chakubuda chakambopinda. Achiwanzobuda. Iro china kupinda. Ona munhu akadhakwa anongoti fucking come on hachibude baba. Chakaoma. Kana kupinda chinoda kuti chibude chete. Chakapinda nguva. Are you not the one blocking the blessing? Usati watarisa the devil, usati watarisa your enemies. You can be an enemy to your own life if you don't mature. If you don't have discipline. If the chinhu chese especially magift anodemanda discipline for you to be successful. Even my physical gift chipo chekutamba bhora kana kuridza gitari amusoro kuti kune vanhu vakafa nekuridza magitari vamwe vakavaka dzimba nekuridza magitari Vamwe kungoridza tuedza kuna munhu. Vamwe vachiri kutoridza namanje. Vanhu votofambisa mbiri sike kuti ah, magitara anouraya kune munhu akafa akaribata kwete anouraya. Kune ari kubata zirishi. Why? Nokuti every gift inodemanda discipline. Success per gift. Saka uchiona munhu ari gifted anofanira kutsvagirwa coach kana mentor. Even wemabhenda akava na band manager Anoita mushe than akangoridza nokuti ane chipo. Mukavabvunza vanobvunza there is a difference. Band rina band manager ne band rekuti unozvimanager wega. Unoona kuti yese yabhadharwa pagedha utiza nayo. Voudza kwamana ndichakupai. But kana muna manager vanosvika pasalary vanhu zvinenge zvine discipline zvine order. zvipo zvinouraya yet mwari vakakupa chipo to make a room for you but your gift can make it

Ukanzwa nziyo dzake nhasi unodemba kuti akumana. Paketifaika akatoenda maridziro ese aya maubhamu ese aya. Eh. Gift inodemanda discipline. You are gifted. The blessing of the Lord is in your life. But you must grow with it. Discipline inobhowa hainakidze. Kuva disciplined hakunakidze. Mademands ari mudiscipline anenge ari against kufara kwako because you are gifted. Wesa chipo chebhora unonzi adoro imbomira afodya imbomira why zvinokanganisa health system yako kuti uve real active mufootball. But kana wagohwesa watamba so unofanira kucelebrate nekunwa but uvanzi kumwa ikoko mira. Sa yese discipline hakuna inonakidza. Kuchikoro taidzwa kutonzi verenga kuti zvinhu zvako zviite mushe ndopaunonzwa kuti kune band yousapose kuverenga utonzwa kuti mukanya ari kuridza ukashaiwa discipline unoenda kwamukanya future yobva yakukanya kuti utrese kuti ndimukanya akandikanya unogona kutaziva kutaurira ndimukanya akatokukanya so but voenda ikoko uchinakirwa ukasozoita kukwadza why nekuti discipline iri kudhimandwa yakanakira your future as a gift demands discipline mu discipline ndo mune grace to live long kana uri gifted every level yaunoda muupenyu ine discipline inodemandwa in that level saka uchiona kana mwari vakada kukusvitsa ikoko vakatarisa inzwa zvauri kutoita nhasi muzvishoma isempo Iye zvaunogona kuita muzvizhinji akavimbika muzvishoma mwari vanomutrasta nezvizhinji kuda kuti life yako pairi stage yauri isample yekuti zvikaita musha unoita sei discipline inodiwa kumusoro kwakasiyana nediscipline inodhimandwa kuno kuzasi kunoku you can live anyhow but kana wa minister wese ukava president you don't live anyhow turuta unofanirwa kudya kudya kudya uchifamba mutown uchirwa maputi ukaita president maputi achana privacy why nokuti vakangokuburitsa pawhatsapp uza nyika yafa angatorwa maputi parari nyika yafa saka even uchada anotoenderwa mumota kedhimo Oro uri kuma glass matei mai waya. Chine discipline inodiwa kumsoro. Jango zvekuti band rawo unono chekerera so iwe uri president dazviri te. Baba kana zvika kuna dzase unono unono tambira uri mukona mako iwe unono uri mukona mako. Yes. My levels chese chatina admire chine demand of discipline. Saka uchiona sometimes mwari havatadzi kukusvitsa ipo wako. but ikoko haungakusviki why anosimudza marombe kubva muguruva achimaisa pazvigaro kubva muguruva kana uchibva muguruva unobva uine guruva kureva kuti unofanira kuenda pastage yekuzunzwa nokuti pazvigaro nemachinda hapadi munhu ane guruva saka chinokuzunza guruva kuti ribve idiscipline are you disciplined enough take charge of the blessing coming into your life hapana satana genesis 25 yabuda pachena mwari havana kutendera kunaya kwemvura kwete nekuti satani kwakune madhimoni kwakusina munhu anoita take care of the garden the first famine mubible was caused by men not just men but a man ari supposed to take care the garden was not there he was just a created man not a formed man zvoreva kuti kana pasina management ability denga rinobva rasunga kwete nekuti hari kude kuti rinaise mvura maropafadzo nemari mulife mako rinonoziva kuti mari riikanaya nebhureni dzinatsana mhuri inofa mwari dzimwe nguva chavanokupira mari shoma kutyira mhuri yako kuida havadi kuti iparari saka vachingokupa kuchana Ubvisa rent, tenga chikafu, ukwira bhazi, uya kubasa. Wazati kangodarika ipapo wakutotama. Genesis 2 verse 5. Haina Satani because there was no man. Aripo here munhu ane the management ability angati mwari haine muri kundidzvanyirira i can manage kutori bozvo zvangu like ah you know yourself very well and god is so faithful he knows you Are you not the one blocking the blessing? Kugaririya akaita zvishoma mushoma here Jesu? Kwete, the level of knowledge yekugamuchira kwavaiita. Ukarwara neTB chiremba ane madrugs anokupa, kwete madrugs chete but ane maprinciples zviga kana kuti mitemo yaanokupa kuti usanwe doro, usapute fodya. Doro nefodya hazvipedze TB. Saka uchiona ukasanwa mushonga weTB ukasiya doro nefodya unofa ukasiya. Mm. Unotonzisiya nokuti uri kutora medication. Zvoreva kuti zvinhu zvauri kunzisiya zvinopedza power recorrect medication ukafa uchinwa mishonga yakanaka nokuti uri kunwa zvinorwa nemishonga yakanaka. Kusiya doro nefodya ipersonal discipline. Chiremba hatere kuti uchakamurambidza nawe TB abata koti abata koti mhanya nomva haadaro zvimwe zvacho mwari hakuteere unongozvingozvinyudza wega uri mukona imi zvakafanana nebhachi riri suppose kuenda i mean suit iri suppose kuenda drag kukona ndati bhachi tete akuwanzoendesa mabhachi mazuva acho zvadhura unobatirwa muexample hauna undinzwa suit inofanira kuenda drag But nokuti inenge yakati dry clean only ka. Vanotengesa masuti havateere kuti uyu ane suti yedada wacha kutaivire vakomana mukati. Unosiwa uchiwacha wega. Zvinozooneka mutauni uchifamba inenge yakaita round kunge yasabhuku so. Unongonza vanoti dzakuwasha izvi. Yakawachwa inooneka baba zuva nzike. Ukawacha unozvimakisa wega, umakise vakatengesa suti. Iyo kungonyora dry clean only. yobva wonyika mvura kana watonyika uri mumba chidoko ndati vari kuwe havano havatevereri musi wokupfeka kotoni yese iri mukati inoita bhora kuno we panotozopedzera wako noti ah, iya ndiri kutamba ka kuita kutedzera zvakanyorwa iyi inondikuwadzisa pabhachi the same with the things of god Hakuna pastor anofundisa achakuteera zvakaparidza uri kuita eh, why nokuti ukangozviita maresults ndavo ukasazviita zvine zvingooneka kuti hazvisi kuita nokuti haasi kuita are you not the one inzwai faith nemaprinciples eshoko ramwari ari more powerful than witchcraft unoti vanhu vese vakabudirira musha kwa hakuna varoyeri Variko straight masiya unofunga kuti musha kwavo vana vese vakafa ndobva aita ekoneti akatoita vanhu vachitoroya nanhasi variko usafunge kuti wese ari successful haana maenemies usafunge kuti wese ari successful kumusha kwavo hakuna vanhu vanoroya hakuna ngozi zviriko But maprinciples eshoko ramwari they are more powerful than witchcraft. Greatest deliverance iri mushoko, you shall know the truth and the truth will set you free. Truth is designed to set people free. Truth. Manje truth yeshoko ramwari hauzive, unongoziva zvakaitwa musha kwenyu kuti kwakaurayirwa munhu bhasikoro ngozi yacho inonetsa iyo hatisimuke Ko kumbozivawo Jesu wakaenda pamuchinjikwa concerning your life. Indawo uchiita research yezviri negative. Uchitadza kuziva zviri positive towards your life. Hakune ngozi kwakoreva munhu saka hatisimuke. Kwayo Mwari futi kuna akatofa ine munhu pasi kandikuparidza. Ipapa Mwari vakagona kuti Jesu atotifira. Noisi tinoda pano pakafiwa fiwa ndopanozari pane power ka. Azoti vanhu vatema kunamata kwedu kwava kuri kwezvakafa kwazvemudzimu izvi. Saka Mwari vanoziva kuti munhu mutema anamati Jesu anofanira kutofa. Ngozi team inoda zvakafa big time. Haa, vakasafiwa vatenda. Be conscious of the work that was done on your behalf at Calvary. Research yako ngaikure pakuziva zvawakaitirwa naMwari than kuziva zvinoita vanhu vekumusha kwenyu. That's why I chose to differ. Pane dzimwe doctrines nevanhu dzekuti hanzi ah muroyi wako akaendesa mombe iyo kuchechi kubvisa dhora unokomborerwa sei? That's a lie. Handi zvandobvisa zvinoita counter zvakaitwa neNM but zvandakapiwa naMwari anova Jesu akabviswa as a ransom to pay for my debt is more powerful than any blood of cattle. Dai zvandinobvisa zvirizvo zvinondidzikinura kundiita count against my enemies, dai tisingoparidza kuita mari tobvisa zhinji. But chakabviswa chikadeura ropa ndiJesu. Ropa rake rinotaura zviri nani kudarika raAbhero, kudarika remhuka. Problem yedu ndeyekuti we counter on wrong information. Unofanira kuti ubvisa zhinji so because muroyi wako ari kudai so. Alright, kana muroyi wako akabvisa magonyeti kuda kuti yako haichaita because kana doctrine iri rekuti muroyi akaendesa mombe chibvisawo mari yoenderana nemombe ko kana akaendesa danga rese unopona lini ko kana akaendesa magonyeti kuto kuza kuti yako haichaita siya kunamata hazvibude akakuroya akaita zvakawanda siya yaunounza haisiya nekudzikinura ukukuappreciate akakudzikinura yeah. uku kuappreciate the ransom chakabhadharwa chacho nababa kuti upone haubhadhare kuzviponesa aa unotenda mwari akakupa ruponeso through christ orit inonzi zhinji pamberi pamwari imari because silver and gold belongs to him baba language yekuti zhinji ilanguage yevanhu Zhinji yevanhu kuna Mwari haisi zhinji. Hausati wambonzwa language dzinosiyana maringe level yemunhu. Ukanzwa Strive Masiwa achiti handina mari, unonzwa kuti yaanayo yacho yakatowanda. But iwe ukati hatina kana cent, ishuwa. But kune vekuti akati handina mari unoti aiwa chingondibatsirawo sha. Tandino kuti ehe hauna hapo but chingondibatsirawo chingoda 2000. Iye achiti haana, unonzwa kuti kana asina ari kuma 10, 20. but kune wekuti akati handina ndizvozvo ilanguage ine chekuita nemalevels unozo munhu achiti andabhuroka shamba tinangodira fio apa ndiende ah wakabhuroka unendiza kuruteni ee eh, bhuroka kune malevels